Meta nittraduċu, ma nkunux qed naqilbu biss il-kliem minn lingwa għal oħra, imma wkoll is-sentimenti, l-atmosfera, u kulturi sħaħ. It-tim tagħna tkellem ma' Simone Inguanez dwar l-esperjenza tat-traduzzjoni, kemm bħala traduttriċi kif ukoll bħala poetessa li ġiet tradotta għal ilsna differenti. It-traduzzjoni l-ewwel ma bdejt nesperimenta ħafna biha fil-fatt kien Grazzi għall-opportunitajiet ta' Literature Across Frontiers, il-workshops li jsiru bħala parti mill-Festival tal-Letteratura u sibthom esperjenza unika fis-sens li traduzzjoni letterarja fil-fatt biex inkunu iktar preċiżi hija iktar traskreazzjoni ngħidilha jiena, ħolqien mill-ġdid fatt f'libsa f'libsa differenti, f'kultura differenti. Fil-fatt il-kliem inti meta qed tittraduċi kull kelma ħaġġor magħha kultura sħiħa u allura fiha ħafna sfidi, toffri ħafna sfidi u toffri wkoll ċerta ċerta Kburija li meta inti jirnexxilek illi twassal dan ix-xogħol forsi ftit differenti imma toħloq l-istess ħsus fil-qarrej jew f'min qed jesperjenza dil-biċċa xogħol. li l-forma li l-iktar inħaddem jiena hija il-poezija, Ħafna drabi ix-xogħol tiegħi ħa jissejjes ħafna fuq ir-ritmi. Fil-proża, ir-ritmi mhumiex forsi dejjem l-ewwel ħaġa li tolqtok, imma naturalment biċċa kitba b'saħħitha ssegwi ċertu ritmi li jġorruk magħhom. Jiena minħabba li l-poeżija hija l-iktar ħaġa li jiena nesperjenza, ma nkunx nista' ninqata' fil-fatt daqshekk mir-ritmi għaliex jibqgħu għalija prevalenti ħafna u jibqgħu importanti ħafna. Il-prim qiegħed f'dirgħajn Tizja. L-għaxqa tiegħu, jitgħażżen u jiffilosofizza fuq il-ħajja. Għajnejh imbexxqa, waqt li l-bwiet ta' Stella u Tizia jħaxxbxu fit-tapit ta' weraq niexef l-hemm. Dalam. Il-qamar daqt jixxabbat mal-bjut u jixħet leħħa, kemm it-tewmin jaqbdu l-lemħa tal-imbirek boots. Il-ħarifa neżżgħet il-arbuxxelli mill-ħaxix kollu kważi, u issa, Donnhom għarwenin ħuta u mtarrxin bil-ksieħ. Fost l-ikbar sfidi huma meta inti qed tittraduċi xogħol minn kultura differenti u allura qed iġorr kuntesti, qed jagħmel referenzi għal affarijiet li f'dik il-kultura huma familjari ħafna, huma naturali, huma tal-ħajja ta' kuljum, li però meta inti ħa tittraduċihom għall-Malti m'għandniex kultura tagħhom. Fejn naf jiena, meta inti, waħda mill-esperjenzi li ma ninsiex kienet meta ġejt biex nittraduċi xogħlijiet mill-Iżlandiż għall-Malti u r-referenzi kienu kollha b'xi mod marbutin mas-silġ, mal-muntanji, mal-kultura ta' fejn wieħed imur is-sawna regolarment, parti mill-ħajja ta' kuljum, u allura inti trid tara kif se twassal l-istess ħsus, se tikkomunika u x-xogħol mhux se jibqa' barrani għal min qed jaqrah għaliex jekk inti ħa tuża l-metafori tiegħek marbutin kollha mas-silġ, pereżempju, din hija xi ħaġa illi għall-kultura Maltija Hija pjuttost barranija. L-istess fil-familja Frattarija. Il-familja Frattarija u d-dar li tatas fil-fatt huwa ambjentat fil-muntanji tal-Norveġja eh, u kollox idur ma' dal-kuntest tal-muntanji li eh, meta inti ħad tippreżentah, jekk ma toqgħodx attent kif se tippreżentah, dak li huwa maħsub biex jinħass familjari ħafna u minn tagħna, ħa jkun verament eżotiku u assolutament kollox ħlief minn tagħna, ħlief ta' ġewwa. Li tisma' xogħol tiegħek tradott f'lingwa oħra hija esperjenza partikolari ħafna għaliex inti ħafna drabi m'intix tifhem il-lingwa imma mir-ritmi u mill-ħsejjes ħafna drabi xorta jibqa' jasal dak l-istess jiġu trasmessi dawk l-istess ħsus. Li hija hija esperjenza vera partikolari għax inti qed tisma' lilek innifsek imma permezz ta' xi ħadd ieħor u permezz ta' ħsejjes li inti ma tafhomx. Il-prim ma jidhirx li jħobbhom l-arbuscelli tgħid Tizia. Ħasbu, maħħu bernnu fuq l-istorja tad-dell jistaħba wara l-purtieri. Stajluh re maħtuf, dragun li tilef triqtu, prinċep li ma jistax jerġa' lura lejn il-ħrafa tiegħu. Jista' jkun ħlejqa ta' ħafna rjus b'xedaq snien doppju u lsien twil daqs awtostrada. Imma llejla ma jidher proprju xejn li xejn. Imma għaliex? Qatt ma jiġri xejn ta' barra minn did-dinja f'dix-xaqliba tal-muntanja Tewden Stella.